קודם לאמיר רעדן אביסל פון באבוב רב, א מעשה וואס כ'האב געהערט פון מיין ראש, אז עפעס איז געווען ביי באבוב רב, ער האט געוואלט אריינשלעפן א מחלוקת, איך וויל נישט אריינגיין דא רעדן וואס די מעשה איז, ער האט זיך נישט געלאזט אריינשלעפן, און שפעט נישט ווייניגער אינמיטן די נאכט איז מען געקומען, אויסגעשאסן א פענסטער, היינט היינט הערט מען שוין נישט, די היינטיגע יוגנט ווייסט נישט די עכטע חסידים.

ס'הייסט נאכט נאך נאכט, מ'איז געווען קליינע קינדער צו מ'האט נישט געקענט שלאפן, מ'האט זיך אויפגעוועקט די פייער לעשער זאל קומען יעדע נאכט, מ'האט פרובירט צו טעראזירן אז עפעס זאל עפעס זאל זיך טוישן, באבע ברוך האט געהאט א חסיד וואס האט געווען א פענסטער שניידער, רופט ער אים אן אינמיטן די נאכט דא רעדט דער רב שוין אריבער און מאכט מיר דעם פענסטער, צופרי איז גארנישט געווען קיין זכר, וואס איז געווען? רבי קען נישט ווארטן אויף צופרי? ניין ווייל צופרי האט די חסידים וועלן זען אז דא איז געגאנגען א פענסטער, גייט מארגן אהן א פענסטער ביי יענעם רעבן, איז דאס קען מען שוין נישט אפשטעלן, פאררעכט דעם פענסטער, אוהב שלום ורודף שלום, אזוי פלעגט מהרש זאגן פון באבוב און ראוב, אינטערסאנט דעם זעלבן יארצייט פון אהרן הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב שלום ורודף שלום. נאך א מעשה האב איך געהערט פון מהרש ג האט געמאכט שלום, האט שלום בית אריינגעקומען צומאל א קאפל צו אים, זיי ווילן זיך גט'ן, השם ירחם, זיך גט'ן איז א זאך וואס מ'טאר אפשטראכטן פון דעם. וואס הייסט איך האב עס דא מסכת גיטין? דו קענסט מקיים זיין, זאג עס נישט אויף מיר, דו קענסט מקיים זיין. א קאפל איז אריינגעקומען זיי גייען זיך גט'ן, קומט, זעצט זיך אראפ, באבע ורבא זעצט זיי ביידע אראפ, וואס, זי הייבט אן זאגן אז יעדע מאל מיין מאן וואשט זיך מיט פלוסידעם גיבט מיך א שפריץ אן, יא? פרעגט ער פרעגט ער די מאן פארוואס פארוואס שפריצטו מיר אן ווייל ווען איך מאך רעדעס גייט זיך א שלעפ די בענק סאו די באבע באבע רופט זאגט איין מינוט גייט ארויס און ער ברענגט אריין צוויי לאליס דא האסטו איינס דא האסטו איינס גייטס אהיים שיין.

פילט א ווארט אפי' זי דער ווארט אויף אים, דיין מאמע איז א גנב, מה? מיין מאמע? און וואס איז דיין מאמע? מיין טאטע איז א גנב, און וואס איז דיין טאטע? ער האט צוגעזאגט נאך ביי די שידוך און און שוין דאס איז די גאנצע שוין שוין שוין סעפערעיט. ניין, ווארט איך זאג דיר דארט שוין גרויסע מומחים זענען דארטן פארמישט, איך זאג דיר וואס איז וואס איז דארטן, דאס עס גיבט אריין קוק און פארקוקער. איז די גאנצע זאך, מען האט אים נישט אויסגעלערנט אז מען דארף רעדן שיין אינדערהיים, און מען האט איר נישט אויסגעלערנט אז די מאן האט אים, אז די מאן רעגט זיך אמאל אויף און איז א פארלוירענער דארף מען דאך נישט גיין צוברעכן פאר דעם א שטוב, דאס דארף מען דאך אויסלערנען פאר פאר מיידלעך אין סקול, שוין געשריגן, א מענטש האט זיך פארלוירן, איז הונגעריג, נו, גייט מען דאך נישט אהיים פאר דעם.